Республикабыт инники кэскилэ республикабыт күнүн хайдах бэлитиирбититтэн тутулуктааҕа биллэн турар суол. Муус устар сүүрбэһэттэ күнүгэр республикабыт төрөөбүт күнүн бэлиэтээн Дьокуускай уулуссаларынан хаамыы маҥнай икки тыһыынча биир сыллаахтан саҕаламмыта. Ол эрэн кэнники кэмҥэ дойду олоҕор быһыы-майгы уларыйан, билигин маннык хаамыылар сүнньүнэн саха общественнай киинин туруорсуутун күүһүнэн кини тэрээһининэн барар буоллулар. Ол туһунан биһиги саха общественнай киинин салайааччыта Уйбаан Уйбаанабыс Шамаевтан кэпсииригэр көрдөстүм. Тиһэх улахан президент Михаил Ефимович Николаев бэйэтэ тэрийэр Тугаттан демонстрацията икки тыһынча биир сыллаах хаһаас буолбута. Онно буллаҕына отон хаһан баара болан курдук хаамыы бу Кулаковскай өттүттэн буолбута, отон доҕордоһуу болосытын өттүттэн. Онтон боллаҕына туохха Женикиза болосытыгар түмүктэммитэ. Онно миитин буолбута уонна хайдары барыта түргэн маайтык бүтэ охсон хаалбыта. Онутун хиди кэмнерге хайдара киһи херейер этэ, атын кэмнер иһиллер диэн. Киһи тырыктатар этэ. Биһиги бу саха общественный киин дьоннору бэйэк көрдүбүтүгэр кэпсэтээччибит. Арааха келин маннык тон улахан бырааһынньык тааһаннар республика күнүгэр буолаллара хаарбах диэн. Онтон кырдьык икки тыһынча икки сыл хаас уучумпыта. Онно биһиги аҕыйах киһи уонна саха общественниктара уонна сүнньүнэн тобул диэн ыччаттар түмсүүлэрэ буолан Аҕай ыкпаламмыт хаампыппыт Никольскайга Ксенофонтовка, Павел Ксенофонтовка сибэкки дьөрбөтүн ылбыппыт Аммосоп памятнигар. Эмиэ Аммосов уулуссаҕа сибэкки дьөрбөтүн ылбыппыт чоһол курдук тэрээһин оҥорбуппут. Онтуйбут былаана хороҕор уулусса кытытынан, хороҕор уулусса ортотунан, киин уулуссаларынан буолбакка, ити этиллибит сирдэринэн били тиийэр курдук хааман барбыппыт. Итинник онтон икки тыһынча холобура үс сыл республика күнүгэр саас аттаммыппыт. Аттаах икки аттаах уол былаахтаах эми хити маршрутунан эми тротуардарынан иҥин айаннаан хитигирдикчэ эми республика күнүн ылбыппыт. Ити кэмнэргэ биһиги билэрбитинэн Ил Түмэн депутаттара кинилэр бу республиканан мунньахтар ололлор этэ. Ол гынан баран ол эмиэ эмним хоҕус буолар быһыылаах этэ. Онтон дьэ икки тыһыынча түөрт сыл тиийэн кэлбитэ. Икки тыһыынча түөрт сылга тоҕо эрэ правительство тэрийэрдии туруммута. Инньэ гынан болуоссаттарга улахан туохтар хаҕламмыттар ити холобура концерттэр тыл этиилэрэ сибэкки уруулара ити билигин тэриллэрин курдук онон буоллаҕына республика күнэ күнүн чөлүгэр түһэрии ол икки тыһынча түөккэ хаҕаламмыт саҕаламмыта онно ити эн курдук оттон биһиги туора оруллаах булукпутун сөп Буот. Онтон дьэ ол икити икки тыһыынча биэс алта эҥин этте сылларга хайда эрэ аңыы-аңыы оҥорор этибит. Ол аты буоллаҕына биһиги хаамыыны оҥоробут. Онтон буоллаҕына правительство митингнэри уонна тылы сибэкки урууларын концерттеры площадьтарга тэрийэр. Өп. Вот. Ол гынан баран хаамыы тэриллибэт этэ. Холобуру от өттүттэн, былаас өттүттэн. Биһиги анаабытыттан республика күнүгэр эмиэ ыам ыйын маҥнайгы күнүн курдук иһин өтө хаамыылаах, иҥин үөрүүлээх-көтүүлээх быһыыга майгыла майгыга барыахтаах диэн саныыбыт. Вот ол иһин дьити үгэспитин сүтэрбэккэ тигирдик сылтан сыл аайы тэрийэн иһэбит уонна Эллей Боотуду, мунньан дархады, тыгын дархады, мары бөжөкө, Сэһэн Ардьакыа, Күлүмнүүр, Байбал Ксенофонтов, Максим Амосов, Былатыан Ойуунускайы, Исидор Барахов, Михаил Николаев уонна Датыл чулуу дьон

Оттон биһиги бу тоҕуону сыллар хаҥаларыгар холобура тоҕуон түөрт сыллаах эти сайдыс бойдер ученайдар уонна специалистар ассоциациялара диэн тэриллибитэ Онтон тынча тоҕус жүз тоҕуон үс сыллаахы эдэр интеллигенция түмсүүтэ диэн тэриллибитэ. Оннуттан биһиги бу эдэр интеллигенция түмсүүтэ хайаан даҕаны бу туохпут республикабыт судаарыстыбаннаһын бэлиэтээммит бу республикабыт тэриллибит күнүгэр муус устар хүлбэхтли күнүгэр хүлбэхэтте күнүгэр хайаан даҕаны туох хайдары өрөгөйдөөх тэрээһин ыытыахтаахпыт диэн ааманнай тынча тоғыз сүүс тоҕуон түөт сыллааха бу литературнай музейга Уюнскай литературнай музейга республика күнүн тэрийэн ыыппыппыт. Ол онно биһиги тэрээһиннэрбитигэр бу Дегорь Григорьевич Алексеев, Гаврил Гаврилович Колесов, ертимэн депутаттар Александр Жирков, Апанасий Иванов, наука доктора Ульяна Семеновна Винокурова, инкуду дьоннор кэлэннэр хайан да кыттыыны ылаллар этэ Николай Иванович Максимов, Багдарыын Сүлбэ курдук дьоннорбут биһи дьоһун дьоннорбут ол аан маныгы республика күнүн бэдүтээһин итинник саҕаламмыта ити курдук биһиги хас да хол бу тиһигин быспаккабыт ыыппыппыт онтон кэнники Бу Ил гражданскай сомоҕолоһуу партията тэриллибитэ. Бу партия буоллаана урукку сайдыһы, саха омук активистарын уонна эдэр интеллигенция түмсүүтүн бу эмиэ кэккэ чилиэннэрин холбоон күүскэ үлэлээбитэ. Билигин была бу туох саха общественный киин диэн уларыйан турар. Бу тэрилтэ иһинэн киирэр ыччат түмсүүлэрэ уонна да бу Иванович Шамаев тэриитинэн халайыытынан биһиги уулуссаҕа тоҕуун сыллар бүтүүлэриттэн ыла саҕаламмыт бу үтүм Максим Кириллович Амосов бүүһүгэр туох сибэкки ууран туохха Ойунскай пааматынньыгар сибэкки ууран ол иннинэ атын миэстэҕэ уурар этибит ити курдук саҕалаабыппыт Уонна оттон биһиги ити республика күнүн бу туоха литературнай музейга ыытарбытыгар биир маннайгы ылбытыгар биһиги Ойуунускайга уонна Омоһопко анаабыппыт. Онтон биир сылга Күлүмнүүргэ анаабыппыт. Атын сылга бу Илья Егорович Винокуровка анаабыппыт. Уонна бу мунньахтарбыт түмүгүнэн биһиги республика салалтатыгар өҥөрүү хорук ылынар этибит. Ол онно холобура Болия Гурусаатын бу биһиги туоха Нам педагогический коллеһыгар биэриэххэ диэммит этии киллэрбиппит. Уонна кини бу Дьокуускай куоракка эмиэ биис туруору хаҥын диэн. Ол тугабыт ол хетте хыл буолан баран бу Нам общественноһын, республика общественноһын халгы туруосутунан, биһалгы үлэлээһиммитинэн бу билигин Намнааҕа педагогический колледж Илья Ильякович Пинокуроватын сүгэр. Ол куду биһи Исидор Никифорович Бараховка, Алтан Сарыҥа, бырааттык Кистонофонтовтарга ити куду сылсылая атын-атын дьоҥҥо аны үлэтибит. Онтон те улуса Биһиги ааманнай тугунан ити Николай пааматынньыгар сибэкки ууран, онто теппитин курдук Максим Кириллович бүүһүгэр сибэкки ууран, ити курдук хаамыыны тэрийбиппит. Онтон кэнники бу көҥүл ыламмыт бу тугунан проспегынан, Орджоникидзе уулуссанан бу Ойунскай пааматынньыгын таһыттан биһи доҕордоһуу болуоссатыгар диэри хаамыыны тэрийэр этибит. Ол онно хас эмэ сүүһүнэн киһи кыттар этэ. Онтон бу туох официальный былаастарбыт итини иилэ хабан ыланнар ол кэмтэн ыла бу опера балет театрыгар официальнайдык ыытыллар буолбута уонна биир да киһи алды улсаҕа эмиэ улаханнык итинник тэрээһиннээхтик хаамыы тэриллэр буолаһа дебетэ. Тотаан үлэ кыттыһын и саналаах буолуҥ. Саха сиригэр уруу! Уруу! Уруу!

улаханнык бу Вячеславын туйустура биледииһалларыгар уонна бу былаас бэртикээлэ диэн бу күүһүрбүт кэмигэр наһаа бопсор хааччахтыыр буола сылдьыбыттара ол онно биһиги оттон бэд ыарахан ыгааһыны көрсө-көрсөбүт төһөмө бу сорох түгэннэргэ сылларга биһиги тротуарынан барабыт Оттон проспект буоллаҕына туох массыына хөрүтэҥэ тохтотуллан турар уонна ол онно ОМОНнар, миниисиэлэр проспегынан биһигини биһигиннэр ары тардыыр элбэх киһи арыллаан барар этэ. Ол тухары да кинилэр кэрэ-кэрэ тардыалаһан, хайаан ону-маны туохтаһан, күрүчүөктэһэн улахан удобрение оҥороллор этэ. Ол курдук биир сыл биһиги транспараннарбытын тутан тиийбиппит кэннэ Волынскай пааматын ер тиийбит саҕана транспараннаргытын хомуйуҥ диэн модюсаннар хомуйтарбыттара уонна ити оччотооҕу бу одун түмээн игин ыччаттар түмсүүлэрин лидердарын быһыта тутан илдьэ бараҥын хатаабыттара уонна оттон биһиги кэккэтилиэннэрбитин фруттаһаҥын хатаабыттара. Ол ити Василий Назарович Егоров Тумарчаны буоллун, бу Уйбаан Александрович Егорова Оһоҕо Уйбааны буоллун, эбэтэр былаана ким ити курдук биһиги дьоннорбутун сууттаһаатаабыттара. Онну, онну биһиги оттон общественность бу өйөбүлүнэн, ыччат өйөбүлүнэн тохтоппотохпут. Онно бу быйылгы сылга эмиэ ыытылынна. Билигин боллааны биһи аныыбыт. Холобура бу первый майга, тохсус майга үөһэттэн сө күһэдэн быһыытынан сүүһүнэн тыһынча киһи таххар. Биһиги боллаан бэйэбит бу республикабыт күнүн бэлиэтиир күммүтүгэр бу аҕайах болан тахарбыт сүлтэн хомолтолоох Велим Баллана эмиэ бу губерниялааһын тугун политикатын күүһүрдүөхэ диэн холобура Владимир Жирновскай быыбарынная программа теоридаах күүскэ туруорбута уонна ити билигин биһиги регионнары бөдөҥсөтүүнү эмиэ халгы ыытыахпыт диэннэр этэллэр Медведев тэппитэ, Путин даҕаны бу былааска киириэтигэр Жириновскайын кытта кэпсэтиитигэр дээнэ тиигин биһиги буолуохха киллэриэхпит диэн этэн турар. Онон биһиги сүрдээх кутталаах балаһыанньалаахпыт, эскете биһиги судаарыстыбаннаспытын үтэрдэхпитинэ, бу саха норуота, бу республикатын норуоттара тылларын оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтэрбит улаханна хааччахтанарыгар тиийэр. Биһиги бу үгүс боппуруоспу барыта кыаллыбат дьыала буолан хаалар. Онон биһиги норуот быһыытынан эстэр-кэхтэр кутталанабыт. Ол иһин билин биһиги бу губерниялааһын политиката эмиэ халгы ыытыллар түгэнигэр биһиги эбии өргөйөн туран бу биһиги государственностаахпыт, Национальнай республика быһыытынан алгыс өйдüөхтаахпыт диэн хайаан даҕаны биһи киин былааска көрдөрүөхпүтүн наада уонна бу дьоммут өһүргэбитин өйдөтүөхпүтүн наада. Ол инниттэн де бу маннык тэрээһиннэр ыытыллаллар. Ол ким

Михаил Батун, Юрий Гизаров, Республикан Рум! Рум! Рум! Отон холобур тиһэх уустук демонстрация китиһин чэһэттаһыллаахка буолбута. Холобура китиһинчэ биэс алтаһылларга уусту быһыымайга барбыта биллер. Онно хайдаара наһаа элбэх милиция тоҕуоруһан биһигини арыаллыыр игин этэ. Онтон иккитэ дьэһэттээми ол курдук барбыта уонна өссө туох бэлэдэги көрөөсүлөр өттүлэриттэн хоконнай хуох туохтар оҕолору тутан доппуластааһын баар этэ. Иннэ гынан холобур үрдээх усту быһыыга барбыта. Ону буоллаҕына биһиги биир кыттааччыбыт Колесов Федот ити сүүрбэһит тистээҕи икки тыһыынча сэттэ сыллаах хаамыы кэнниттэн Якутская северная хаһыакка интервью биэрбитэ. Ол интервью биир балаһаҕа бэсэттээбиттэрэ Якутская севернайдар бу тоҕо республика күнүгэр студеннары туохтыллары тутаттыллары игин диэн күүстээх холобура материал тахсыбыта. Ити хайдары эмтээх буолбута диэххэ наада. Дьон-сэргэ аахпыта уонна сүрү диэ сөхпүтэ. Чонтон 2009, 2009, 10, 11 жылларга, 12 жылларга барыта Шой Байтектын диэххэһэ периодахситик барда. Вот, онна хылтан сыл ахсын киһи кыттар киһи ахсаана элбээн иһэр. Быйыл холобур хастаанан оттон бөлөхтөр ити тэрээһинигэр кыттыыны ылбыттара үчүгэй. Оннук онон буллаана мен ахпар кенааскетин туох тэрилтэлэр бэйлерин бағаларынан бу тэрээһиҥҥэ кыттан туох республика күнүнээҕи истэлэлээн хаамыыбыт, параадпыт эбэтэр демонстрациябыт норуодунай буолан иһигэр биһиги баҕалаахпыт. балаҕанын сиирдэ сэттэ күнүгэр саха автономно социалистическай союза республиката суверенитетін туһунан декларация ылыныбыта тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки сыл муус уста сүүрбэ сэттэ күнүгэр төрүт сокуон ылыллыбыта уонна сыл ахсын өрөспүүбүлүкэ күнэ бэлиэтэнэр. Онон муус уста сүүрбэ сэттэ күнэ Саха Республиката тэриллибит күнэ. Өрөспүүбүлүкэ күнүнэн эҕэрдэ! Ол ким эрэ кыньахы хатаан ду эбэтэ биллэ көстө хатаан ду буолбакка, биһиги тыын боппуруоспутун туруулаһан, күлүмнүүрдээх, Боуюнскайдаах, Муһаптаах, Бараахаптаах, Степан Баһылайаптаах ситиһиилэрин бу кэнники биһиги Михаил Ильич Николаев кэминээҕи хамаанда ситиһиитин көмүскээммит биһиги ол иһин ити бу республика күнэ хайаан даан хылына бэлиэтэниэхтээх хас улуус аайы куорат аайы ыытыллыахтаах деммит этэбит ону бу кэнники бириэмэҕэ улуустар көтүөр үчүгэйдик өйдөөбөт, өйөөбөт өй буоллахтына, билигин холобур Таатта улууга сирдэн улахан тэрээһин ыытылынна, Үөһээ Бүлүүгэ ыытыллар, Намҥа ыытыллар, ити курдук атын улуустарга Мэҥэ Хаҥаласка ыытылынна. Ити курдук хабан тэнийэн ити республика күнүн араас көрүҥүнэн бэлиэтээһин тэнийэн тарҕанан эрэр. Онон биһиги улахан эрэллээхпит, биһиги туулаһарбыт тухары, олорон биэрбэппит тухары